Tlifna l-kuntatt man-natura. Jiena jkolli ħafna kuntatt mat-tfal. Ħafna minnhom they don't know how to behave in nature. Għal-jom u ambjent alien. Taf, u naħseb li hemm hemm tlifna ħafna. U diffiċli tmur, ma tistax tmur lura għal xi ħaġa li inti ma tafx, ma tistax tmur lura għal xi ħaġa li inti ma tarafx, għax qatt ma esperjenzajtha, u agħar minn hekk illum ma tistax tmur lura għal xi ħaġa li qridtha u m'għadhiex teżisti u m'għadhiex hemm. Għax jiena niftakar meta Konna tfal aħna konna nilagħbu fix-xagħri, nilagħbu fl-għelieqi, noħorġu, mmorru camps u affarijiet. Illum biex kważi kull mixja li tmur se ssib ħitan, ħitan u ma tistax timxi fil-kampanja iktar, kważi mkien. U hemmhekk tlifna xi ħaġa aħna. Xi anki l-baħar jekk qabel kont tmur fuq beach taf għall-kwiet, xi tmur fuq beach għall-kwiet illum, forget it. U dik qed ikollha naħseb effett enormi fuqna, fuq l-istress levels tagħna. Taf? Żgur. Tista' tkun kuntent. Imma naħseb li jekk titkejjel issa il-kwalità tal-ħajja tiegħek ma you can't just factor in money and nothing else. Il-kwalità tal-arja tgħodd ukoll. L-istorbju, l-ambjent storbjuż li qed tgħix fih, il-fatt li l-ħin kollu imdawwar bin-nies kull fejn tmur. Taf, dawk huma kollha affarijiet li naħseb li you need to factor in meta titkellem fuq il-kwalità tal-ħajja. Għax il-flus U community ostia, dal-axħar għat naħseb. U l-komunità. Fuq community ostia. U ġini ħsib li li l-bnidem fin-natura tiegħu li huwa ehm, annimal soċjali li kongruga mhm. f'komunitajiet u li permezz ta' dik il-komunikazzjoni nifmu l-valuri ta' xurxin x'inhuma u nejnu lil xurxin biex naslu ċertu ideal u allura l-komunità Fiha ħafna ħafna valur imma x'għamilna? Stija l-open spaces, il-pjazez tagħna mlejnihom karozzi, issa issa għadhom kif bagħtuli ritratt il-Mosta il-pjan huwa li flok din niftakar diskors fejn il-Pjazza tal-Mosta daw kienu ħajamlu ilna għandna pedestrian le issa ħajamluha four lane għandna. I'm a fucking poor lane, ġifiri daw, ma tafx, mustija. Il-bankina ħajċeknuha biex ikun jistaw jgħaddu iktar fucking karozzi. Issa, il-problema mekku kol xini li daw l-spazji kienu l-spazji fej konna kollha nikkongregaw, fejn il-taqaw, fejn il-komunità tinteraġixxi wieħed mal-ieħor. Ara x'qed jiġri, qed jiġri l-kontra. Mhux qed iħallulna postijiet fejn niltaqgħu. Iktar ma jtunix minn dawn il-postijiet, aktar natomizzaw ruħna, aktar ħaddieħor jista' jagħmel li żbaba jrid għax aħna m'għandniex dal-ispirtu tal-komunità. U huwa ċiklu li ħa jibqa' sejjer. Għax jekk aħna qatt ma ħa niltaqgħu u qatt ma ħa nibnu dan is-sens ta' isma' u kolleġġjalità ta' bejnietna, aħna għandna t-tiri ma' xulxin bħala komunità mhux individwali biss, ħa nibqgħu l-affarijiet ħa jibqgħu jmorru għal u. Qatt il-musmar fuq rasi naħseb fl-aħħar mill-aħħar hi it's all about this, balancing personal interest. 100%. Ma l-interess tal-komunità. Korrett.
Mela, tlaqna?